Fir-rokna li jmiss, se nidħlu taħt il-qoxra ġeblija ta' dawn l-imqades u nagħtu ħarsa lejn l-ornamenti u l-oġġetti sagri ta' ġo fihom, u lejn il-kliem li nużaw għalihom.
Ir-riċerka tiegħi, li għamilt ftit tas-snin ilu ġol-Università ta' Malta, hija dwar l-oġġetti u l-ornamenti sagri fil-knejjes. Peress li għamilt żmien twil jiena u għadni ngħin fil-knisja, iddeċidejt li nuża dan is-suġġett għat-teżi tiegħi. fejn tajt lista sħiħa ta' oġġetti sagri li nsibu fil-knisja u anki wkoll mhux biss ornamenti imma wkoll dawk relatati mal-ilbies tas-saċerdoti. Il-metodoloġija tiegħi kienet li jiena ovvjament l-ewwel niżżilt eh, dawk l-affarijiet kollha li qbajt niftakar u li kont naf jiena. U mbagħad dort fuq saċerdoti mill-Birgu u anki wkoll is-sagristan tal-Birgu u tani aktar dettalji ta' xi ornamenti li forsi ma semmejtx jew ma niżżiltx. Kif ukoll l-istess għamlu miegħi dawn is-saċerdoti, ġifieri jiena mbagħad ħloqt il-lista kollha ta' dawn l-ornamenti u l-oġġetti sagri. Ħafna mill-kliem li hemm f'dan ir-reġistru, bħal pereżempju ġilandra, impullozzi jew inkella termini ta' affarijiet tal-Knisja bħal kapitlu jew karti glorja pereżempju, huma kollha ġejjin fil-biċċa l-kbira tagħhom mit-Taljan. Huma kollha kliem li ssibhom fil-lingwa Taljana. Allura ħafna minn daw il-kliem li llum nużaw fil-Malti huma kollha ġejjin fil-biċċa l-kbira tagħhom mill-element Taljan. Permezz ta' riċerka sibt illi fil-Birgu it-termini kif huma mfissra mhux bilfors huma użati l-istess f'parroċċi jew f'postijiet oħra f'Malta. Infatti din kienet parti mill-istudju tiegħi, jiena apparti r-reġistru ta' kliem li għamilt li jintużaw fil-Birgu, tal-ornamenti u l-oġġetti sagri tal-knejjes, qbadt tliet postijiet differenti oħra f'Malta, dejjem bl-għajnuna ta' ħbieb tiegħi li huma wkoll intiżi f'dan il-qasam tal-knejjes u l-ornamenti, wieħed mill-Belt, wieħed mill-Fgura u ħabib tiegħi ieħor mir-Rabat Għawdex. U segwejt magħhom kull kelma li jiena niżżilt meta kelli r-reġistru komplet u flimkien miegħi, ġifieri wieħed wieħed, Jiena ngħid il-kelma anki kif nippronunzja u huma jgħiduli, anki jiena bdejt norihom ir-ritratt ta' dak li bdejt infisser, bdew jgħiduli il-kelma kif jgħiduha huma f'dawn il-postijiet u fejn jgħixu huma. Ħadt dawn il-postijiet għaliex il-Fgura hija pjuttost parroċċa moderna, Allura mhux l-affarijiet kollha li nsibu fil-parroċċa tagħna fil-Birgu huma użati, peress li hija knisja moderna, huma użati fil-Fgura. Il-Belt li hija parroċċa viċin tal-Birgu, hija parroċċa oħra fil-Port il-Kbir biex ngħidu hekk, il-Bażilka tal-Madonna tal-Karmnu u l-parroċċa l-oħra kienet ovvjament il-Katidral ta' Marija Assunta f'Għawdex. Allura jiena ħadt katidral, bażilka, knisja moderna nistgħu ngħidu hekk li nbniet riċentament u l-parroċċa tagħna. Allura kelli kelli spettru wiesa' daqsxejn ta' parroċċi differenti u forsi hekk ukoll Hekk kelli viżjoni differenti ta' kif jingħadu l-kliem f'dawn il-parroċċi. Bħal pereżempju, kien hemm il-kelma kappa, dik li jilbes is-saċerdot f'xi barka sagramentali jew barkiet oħra. Fil-belt Valletta pereżempju jgħidulha pluvjal. Jew kelma oħra bħal fjokk. Aħna nużaw il-kelma fjokk għal dak l-ornament li jkun armat fuq il-lampier fin-nofs ta' knisja. Hawn min jgħidlu loppa, pereżempju. Ġifieri kien hemm kliem li jingħadu mod fil-parroċċa tagħna jew kif aħna mdorrijin bihom, imma f'postijiet oħra